איך מיז דיר עס מקדים זיין, ווייל אויב דו וועסט אהיים קומען נאך די חתונה, און דיין, עס גייט נישט געשען, יעדער חתן טראכט ביי מיר גייט עס קיינמאל נישט פאסירן, אבער אויב דו וועסט אהיים קומען, און דיין ווייב וועט נישט זיין אין א גוטע מוד, זאלסטו נישט מיינען אז זי האט א פראבלעם, און איך גיי מיך מיט איר צוטיילן, און איך גיי חתונה האבן גיי איך טרעפן איינער וואס בלאזט קיינמאל נישט, אדער אייביג, איינער וואס איז אייביג א גוטע מוד, יעדע מענטש איז מאדי. ווען מען ווערט א מלאך, דעמאלטס ווערט מען אויס מאדי. ווען מען ווערט א ענדזשל א מלאך, דעמאלטס בלאזט מען נישט. דאס איז א מענטש. א מענטש האט א גוטע טאג, א מענטש האט א שווערע טאג. בפרט א פרוי, וואס איז נאך אזוי איינגעקוועטשקעט אין איר אין איר ווערטשאפט, אין איר געזונדל, אין איר הויזל, מיטן קינדער, מיט די קאכן, מיט די וועש, און מיט אלעס וכו' וכו'. קומט אז זי ווערט אביסעלע אראפגעלאזט די מאד, קומסט אהיים זאלסטו נישט מאכן יעצט א שנעלע חשבון שטילערהייט, שו י מותר, איך האב דאך שוין געוואוסט פון אנפאנג ס'איז נישט פאר מיר, משא כ וואס האב איך מיך געלאזט, שו י ווען איך קען ווען צוריק דרייען דעם זייגער, ווי צוריק דרייען דעם זייגער, נישט דא קיין זייגער וואס מ'קען צוריק דרייען, ס'איז דא איין זאך דו קענסט, בעטן דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל דיר געבן שכל זאלסט וויסן וויאזוי צו רעדן מיט איר. דו קענסט בעטן דעם אייבערשטן זאלסט האבן שכל זיך וויסן וויאזוי זיך צו באגיין אין שטוב, נישט דא יעצט, משוגע מטורלל, לאמיכו, ברוך שפטרני, ווען קען איך שוין אנטלויפן פון דא, וואו קען איך ערגעץ אוועקלויפן, ס'איז דא מענטשן וואס זוכן צו פארן, אוועקפארן אויף קברי צדיקים, די הייליגע יו ט און די הייליגע צאנזער רב זכי' סגל עלינו, דארפסטו וויסן אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס ווילן פארן צו קברי צדיקים ווייל זיי דארפן דעם קבר פונעם צדיק. ס'איז זייער א גרויסע זאך, אבער זייער אסאך מענטשן פארן אויף קברי צדיקים, זיי ווילן אוועק פארן פון זיך, ער וויל אנטלויפן פון זיינע ד' אמות, ס'ברענט אים די הויט, נו יעצט קען איך דאך אוועק פארן אויף צאנז, נאכדעם פאר איך גלייך פון דארט אויף קערעסטיר, נאכדעם וועל איך בכלל אהיים קומען, איך פאר דאך גלייך פון דארט קיין מירון, און נאכדעם כאפ איך מיך אריבער קיין רימנוב, און ווי קען איך פארן ערגעץ ווייטער, נו נאכדעם אויף מורא'דיג קומט דאך שוין שביעות, פאר איך גלייך אויף מעזשביזש, איך בין א מענטש וואס לעבט מיט קברי צדיקים, זייער חשוב, זייער חשוב צו גיין אויף קברי צדיקים ווען דו דארפסט שטארק א ישועה און דו ווילסט גיין מתפלל זיין, אבער ווען דו ווילסט אוועקלויפן פון דיר וועט דיר גארנישט נוצן, מען קען זיך נישט אויסטון, מען קען נישט, א קאוט קען מען אויסטון, איך עקל מיך פון מיין קאוט, איך דארף א נייע הוט, איך דארף נייע גלעזער, אבער דו ביסט דו, דו האסט איין ברירה, בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט דיך קענען ליידן, בעטן דעם אייבערשטן דו זאלסט זיין פרייליך, און אז דו העסט זיין פרייליך העסטו שוין ליידן דיין ווייב, ער איז חתן, און אז דו און דיין ווייב וועלן זיין פרייליך העט עטץ זיך מחי' זיין מיט ענקערע קינדער.